Кемне күрәм? Лилия Муллагалиева. Сәлам, сәлам. Лилия, менә син һәрвакыт шулай шибәр булып каласың. Сине ирең бик нык саклыймы шулай? Саклыйдыр инде. Мин бит аннан яшьрәк. Шуңа күрә яшь кенә торсын ди торгандыр. Ничә яшькә яшьсең?
Иремнәнме? Әйе. 14 яшькә.
14 яшькә яшь.
Ага. Тормышлар матур дәвам итәме? Аллага шөкер, Аллага шөкер.
Шулаймы? М- Мәхәббәтеңне таптың инде, ә бит? Таптым, Аллага шөкер.
Мәңге бергә булырга инде Алла Амин, бирсә. амин, амин, Мгм. амин.
Кара әле, Лилия сиңа күз тигәне бармы? Күз тиюгә ышанасыңмы? Ну, бар инде ул әйбер инде инде булмый калмый. Ышанам, чөнки концерт даже сәхнәгә чыкканда кайвакыт теге шундый теге я җиткерәсе килә башлый шунда, я шундый теге тамак белән бәйле шундый теге ни хәрәкәтләр булганы бар шулай теге я җырлап торганда инде. Шуңа күрә ул була торган хәл. Ну, һәр вакыт әйтәләр шин, ниндидер э, әйберләр тегеп куярга, или анда булавка кыстырып чыгарга кирәк дип. Костюмнарда минем тегелгән инде ансы. Ә шулай.
Ну, булгалы инде. Энергетикадан тора, ул күздә тию түгел. Төрле энергетикалы кешеләр яши, э, утыралар ич концертта инде. Мгм. Ә былай теге бозымнар бирәләр, чәчәкләр белән, анда ризыклар белән диләр, Алла андый әйберләр. сакласын, Алла сакласын. Ышан, Андый. ышанмыйм, ышанасым да килми. Ходай Юкмы? күрсәтмәсен аны кешеләрдән. Юкмы? Бүген синең өч балаң, әле әйттеләр тагын дүртенче баланы табырга дип. Менә син хатын-кыз буларак ниндирәк Лилия Муллагалиева? Без сине инде җырчы буларак беләбез, син супер! Бик яратабыз сине. Хатын-кыз буларак инде гап-гади бер хатын-кыз инде. Кулымнан килгән барысын да эшлим, кешеләр яратам, аралашырга яратам, балалар яратам, иремне яратам, Дөньяны яратам. Шулай булырга насыйп булсын һәм бөтен җырларны үзең язасың икән, әле генә белдем. Әйе, 90% җырларым үземнеке. Ничек пәйда була ул, кайсы вакытларда? Безгә дә өйрәт әле. Шигырьне мин укыйм и язам, ул шигырьдән тора, күңел халәтеннән тора. Шуңа күрә моңланып йөрим, менә шулай ла-ла-ла, ла-ла-ла дип, и шунда чыга. Сиңа кайсы ел фасылы ошый? Менә хәзер кыш көнендә без синең белән басып торабыз. Америка, Нью-Йорк. Нью-Йорк шәһәрендә хәзер Лилиянең Карнеги холлда концерты була. Мин алып барам. Габдрахим бабай 80 яшьлек. Әйе.
Моны тормышка ашырырга кирәк. Америкага барып, татарлар белән хәрәкәт сөйләшеп алып барып. Кайсы ел фасылы ошый сиңа? Күңелеңә хуш. Кайсы да ярый. Мин алтын көзне яратам. Җылы җәйне яратам. Мгм. Яшеллекне яратам язның, име. Менә аппак карын тоже яратам. Шуңа күрә Аллага шөкер, шундый матур табигатьле җирдә яшибез. Дүрт ел фасылында күрә алабыз. Күрә белергә кирәк матурлыкны. Менә әле генә миңа шалтыраттылар, алло, алло, Лилия бер җырын, яңа язган җырның бераз генә җырласын әле, диләр. Тыңлыйк әле. Бәхет өчен әллә күп кирәк, Очучыга аяз күк кирәк. Игенче бәхеттән исерә, Яңа пешкән игмәк исенә. Бәхет өчен әллә күп кирәк, Якты кояш зәңгәр күк кирәк. Бәхет өчен әллә күп кирәк, Якты.